Nselmilkom sinjuri għal dan il-programm eh, dwar il-kontra-evoluzzjoni u l-lum ħanaraw il-relazzjoni bejn il-Madonna ta' Fatima u l-kontro-evoluzzjoni. Kif rajna anki l-ġimgħa l-oħra, l-dimensjoni spiritwali ma tistax tħalliha barra minn din il-ħidma li qegħdin nagħmlu u speċjalment il-messaġġ ta' Fatima wieħed mill-iktar messaġġi reżonanti ħanajdu hekk illi minn involut fil-ħidma kontro-evoluzzjonarja irid eh, anki devozzjoni li Marjana hija xi importanti ħafna. U issa ħanaraw il-filmat u ħanaraw ser jgħidilna eh, dan il-filmat u mbagħad niddiskutu xi punti li jqumu minnu.
Il-ġlieda kontra rivoluzzjonarja tidher impossibbli li ntrebaħ, hekk kif kollox jinsab kontrina. Imma aħna għandna sur u fortizza qatt mirbuħa favur tagħna, is-Sinjura, il-Verġni Mbierka Sidna Marija. Fil-bidu tas-seklu tmintax kellek qaddis li mhux biex ra l-mewġ revoluzzjonarju li kien ġej iżda ħabbar li wara dan kollu għad jirbaħ dak li hu sejjaħlu r-Renju ta' Marija. X'inhu dan ir-Renju? Skont de Montfort, Kien permezz tal-Verġni Marija Mqaddsa li Ġesù Kristu diher fid-dinja. Għal darb'oħra, huwa permezz tagħha li jrid isaltan fid-dinja. Skont dan il-qaddis, din is-Saltna ta' Marija mhix l-aħħar tad-dinja, imma se jkun perjodu ta' paċi għall-Knisja u l-popli fejn il-liġi ta' Kristu tkun suprema. Dan iseħħ meta Omm Alla titpoġġa fuq il-qlub tal-bnedmin bħala reġina u tissottomettihom għall-ħakma tal-Binha il-Kbir u Prinċipesku. Dak il-jum, jikteb de Montfort, se jibda biss meda d-devozzjoni li jgħallem tiġi mifhmua u prattikata. Ut adveniat regnum tuum, adveniat regnum Mariae, Mulej, biex biex tiġi s-Saltna tiegħek, tiġi r-Renju ta' Marija. Dan se jkun Perjodu ta' fidi u qaddisin li qatt ma rajna bħalu. Kollox jindika li l-profeziji ta' Fatima jieħdu din it-tip ta' direzzjoni, meta l-perjodu ta' taqlib li jibdew mill-iżbalji tar-Rivoluzzjoni Russa jifirxu l-iżbalji li jkunu ħakmu dak il-pajjiż, jiġifieri l-komuniżmu. Minħabba dawn l-erruri se jkun hemm tbatija kbira u ħsara materjali imma fuq kollox spiritwali. Din is-sitwazzjoni rajnieha bil-firxa tal-komuniżmu, kif ukoll forom oħra ta' Marxiżmu fl-isfera mhux biss politika u ekonomika, imma wkoll f'dik kulturali. Fuq kollox, rajna infiltrazzjoni fil-Knisja. Iżda f'Fatima, il-Madonna għamlet wegħda, Il-qalb tiegħi toħroġ rebbieħa. Din il-wegħda tidwi u timxi ma' dak li tħabbar dwar ir-Renju ta' Marija. Iżda Plinio jitkellem dwar perjodu li jiġi qabel dan ir-renju li sejjaħlu l-Bagar. Il-Bagar huwa perjodu ta' konfużjoni u kunflitti li għandu jiġi qabel il-perjodu tar-renju ta' Marija u l-paċi li se jġib miegħu. Infatti, din il-kelma għandha oriġini Franċiża u tfisser kunflitti jew konfużjoni. Dan kollu huwa riżultat tad-djufija tagħna u l-ħażen li kapaċi noħolqu, imma dejjem irridu nittamaw fit-trijonf tal-Immakulata. Plinio kien influwenzat ħafna u mill-kitbiet ta' San Louis de Montfort u l-kitba tiegħu dwar il-vera devozzjoni lejn Marija. Jidher li Plinio, bħal San Ġorġ Preca, kien influwenzat ukoll minn dak li kien jgħid San Vinċenz Ferreri, speċjalment dwar il-konfużjonijiet li kienu se jidhru fl-aħħar żminijiet. Għalhekk, wieħed jista' jgħid li l-bagar se tkun il-quċċata tal-revoluzzjoni, fejn il-qofol ta' dan tkun ir-revoluzzjoni fil-Knisja Kattolika. Id-dinja tinfena f'kunflitti, politiċi, kulturali, katostrifi naturali u effetti oħra, hekk kif ereżiji u taħwid igerrxu u jikkonfondu l-Knisja u l-Istat. Għal Plinio, dak li fadal Huwa fdal ta' dak li kien qabel ir-rivoluzzjonijiet. Huwa dan il-fdal li bħalekku għad jidwi u jsejjaħ lill-bnedmin lura għall-fedeltà, bħalekku ta' għanpiena li mill-bogħod, għalkemm ċkejkna, jiżdied u jibqa' jsejjaħ f'konsistenza. La r-rivoluzzjoni hija xi ħaġa li taffettwa l-fidi, il-Madonna stess sejħitilha errur. Allura, il-kontra-rivoluzzjonarju ta' veru jrid ikun devot ta' Ommna Marija, jiġifieri, jgħid ir-Rużarju kuljum, jgħix ħajja sagrementali speċjalment li jattendi regolarment għall-Qrar u l-Ewkaristija u li jkun ta' eżempju billi jevita dak kollu li huwa revoluzzjonarju. Bħall-kruċjati ta' qabel, il-Kontra-Rivoluzzjonarju huwa gwerrier ta' qalb ta' Ġesù, iżda wkoll ta' Marija Santissima, Omm il-Kontra-Rivoluzzjoni.
Philip, nistgħux insellem lil Philip, il-President tal Philip Beatty, Su Philip Beatty, il-President tal-Assoċjazzjoni għad-Difiża tal-Ċiviltà Nisranija Pro-Malta Kristjana, U ħa nagħmel ftit dom, ħa nagħmel ħa niddiskutu daqsxejn dak li rajna u nqajmu xi ftit punti. Għaliex Fatima u l-kontrrevoluzzjoni huma ħaġa waħda, speċjali x'inhi din ir-rabta bejn Madonna ta' Fatima u l-kontrrevoluzzjoni, il-kunċett ta' kontrrevoluzzjoni. Għax ħafna drabi ħafna nies il-Madonna ta' Fatima jaraw jisimgħu hekk il-dera tal-Madonna eh, il-Madonna tgħid ir-rużarju, tgħid it-tfali biex jgħidu r-rużarju u daqshekk. Imma il-messaġġ eżatt eh, Kif nu kontra-rivoluzzjonarju? Il-messaġġ huwa kontra-rivoluzzjonarju għaliex Maria Santissima fl-1917 ġewwa l-Portugal meta deret qudiem dawk it-tliet verġenti Francesco, Lucia u Ġaċinta għamlita ċara illi kien ġej il-kastik fuq il-bnedmin jekk ma jerġgħux lura għal prattiċi insara fil-ħajja tagħhom. Sa dak il-messaġġ fih innifsu huwa l-qofol tal-battalja spiritwali li l-Kontrarivoluzzjonari, il-Kontrarivoluzzjoni Kattolika qiegħda tagħmel. Parti minn hekk, Marija Santissima qalet, jekk il-bnedmin ma jikkonvertux, ir-Russja sejra tferrex l-iżbalji tagħha mad-dinja u ħafna pajjiżi ħa jiġu eliminati qalet, annihilated bl-Ingliż qalet. bir-rovina ta' miljun eluf u miljuni ta' rwieħ. Again, dak huwa messaġġ li fl-essenza tiegħu huwa messaġġ kontro-rivoluzzjonarju. X'fu jekk tieħu l-messaġġ kollha ta' Mela Santissima ġewwa Fatima fejn talbet it-talb tar-Rużarju għall-konverżjoni tal-bnedmin, l-importanza tal-indiema u l-penitenza. Jew jew nikkonvertu jew insofru l-kastigi. U għalhekk aħna il-Kontra-Rivoluzzjonari Kattoliċi għandna dik id-devozzjoni lejn Marija Santissima għax hija litteralment il-patruna tal-Kontra-Rivoluzzjonar Kontra-Rivoluzzjoni Kattolika. U l-konsegwenzi fit-Plinju se jitkellem fuq il-bagar, il-perjodu ta' qabel ir-Renju ta' Mari li jkun hemm dik il-konfużjoni ħa ngħidu hekk li Illum il-ġurnata qegħdin ngħixuh dak dan iż-żmien? O żgur qed, u qed ngħixu l-kastigi illi wegħdet illi wegħdet Marija Santissima xi l-bnedmin u l-umanità ma kkonvertewx. Fejn tgħidli hawn min jgħidlek imma hi talbet il-konsakrazzjoni tar-Russja lill-Qalb Immakulata tagħha. U apparentement saret dil-konsagrazzjoni Papa Franġisku, imma talbet affarijiet oħrajn ukoll. U sfortunatament l-affarijiet l-oħrajn li talbet ma tajniex widen. Il-komunjoni tal-ewwel ħames sibtijiet ta' kull xahar għal ħames xhur konsekuttivi. It-talb tar-rużarju kull l-indiema u l-penitenza li tagħmel literalment sagrifiċċji fil-ħajja tiegħek. Fejn qed naraw? l-indiem għall-penitenza bil-liġijiet anti-Kristjani li qed jgħaddi mhux biss Malta mill-Unjoni Ewropea, fejn hi l-indiem għall-penitenza? Jiġifieri il-bagar dat-taħwid kollu huwa parti mill-kastig li Marija Santissima wedet, però għall-grazzja t'Alla għandna dik il-wegħda tagħha li fl-aħħar il-qalb immakulata tagħha titrionfa minkejja il-fatt li l-umanità ma kkonvertix.
Issa, ir-renju ta' Marija, allura, x'għadna tkellimna konverżjoni ir-renju ta' Marija. Din hija weda. Kultant nies jaqtulek qalbek jgħidulek imma anki nies tajbin jgħidulek imma tant hawn ħażen. Dal-aħħar nismagħha minn ċertu nies imma tant qed nara ħażen, tant nara taħwit, nibda naqta' qalbi u kif jista' jkun dil-weda tal-Madonna speċi aħna u dim din il-situazzjoni ta' teħil qalb kultant meta tara ċertu ħażen li dejjem jiżdied. eh, mhux biss fuq livell individwali ta' nies, imma anke fuq livell soċjali, speċjalment fuq livell soċjali. Illum il-ġurnata qed nitkellem anke saħansitra jitkellmu lek nies illum soċjetà post-Kristjana. Eh? Illum il-ġurnata għaliex għaliex aħna għandna din fiduċja sħiħa li venju ta' Marija ħajġri. Għaliex minnu ġenwinament nisrani u ġenwinament kattoliku nisrani bil-fors Irid ikollu devozzjoni lejn Marija Santissima u bilfors irid jaċċetta l-fatt li l-Qalb Immakulata ta' Marija sejra tittrijonfa. U jekk huwa sħiħ fil-fidi, huwa b'saħħtu fil-fidi, m'għandux għalfejn jaqta' qalbu u jiddispra u dawn l-affarijiet. Għalfejn? Wara kollox, ejja naraw l-istorja. Fl-istorja

Ġifieri, you know, meta nara nies jaqtaw qalb all right hija reazzjoni umana. Naturali u kollox ser ħażin u ħallin u xbajt u da. Imma fl-istorja hemm żewġ tipi ta' bnedmin, kont tattilek dik hemm il-darba. Hemm il-bnedmin li jitħallu jitkaxxu mal-kurrent għax jaqtaw qalbhom. Mbagħad hemm il-bnedmin li jibqgħu bil-wieqfa. quddiem il-kurrent u jbiddlu l-kors tal-istorja. Dak huwa l-kompitu tal-kontra-rivoluzzjonarju li huwa devot ta' Marija Santissima, illi jibqa' bil-wieqfa jiġġieled kontra dawn il-kurrenti kollha modernisti, soċjalisti, liberali, antikattoliċi, multikulturali li jridu jeqirdu dawk il-ftit ftalijiet taċ-ċiviltà Nisranija li fadal f'dal-pajjiż. U dak huwa l-eżempju rridu nsegwu. Pro Marta Kristjana ħarġet ktieb, l-oriġinali kien miktub minn Antonio Augusto Borrelli, l-ikbar espert fuq id-deritt ta' Fatima, kien Brażiljan għal raħfillu mit sena u nossilu. Huwa meqjus bħala l-akbar espert u riċerkatur fuq l-istorja ta' Fatima u aħna Ppreparajna il-verżjoni bil-Malti tal-ktieb tiegħu, Fatima, Passat jew Futur? Ħaġa oħra li l-ewwel ħaġa nixtieq kien semmi anki ftit punti għaliex ħafna drabi tisib nies speċjalment ikunu influwenzati minn ċertu tagħlim protestant, anki anki huma kattoliċi minħabba din l-influwenza tal-letteratura protestanta u anki eh, ċertu gruppi ta' dik id-denominazzjoni. Dak imma bħala għalfejn noqogħdu nenfasizzaw tant lil lil Marija a skaptu ta' Ġesù. Speċi donnhom jgħidu qed neżaltaw il-Madonna u nwarbu lil Ġesù. Ovvjament, aħna naf bħala Kattolċi mhux hekk, il-fatt imma din ħaġa tqum. Hija verità din li min hu devot tal-Madonna qed jinjora lil Ġesù? Le, għax min hu devot tal-Madonna qed jitlob għall-interċessjoni tal-ikbar qaddisa li qatt kellna u dimbina. U għandna eżempju ċar fil-Vanġelu. fejn Marija Santissma għamlet interċessjoni għan-nies u d-dinbina fit-tieġ ta' Kana, meta spiċċalhom l-inbid. U meta spiċċalhom l-inbid, il-manager għaw tal-catering, insomma, ta' dak iż-żmien, għalla għalla spiċċa l-inbid, ma ħanabdu nagħmlu, msiken, msiken narajjes u ta' u kollox. U di marret għand binha u qaltlu, qaltlu m'għandhomx iktar inbid. U Alla ta' fir-risposta li ta' isma' iż-żmien tiegħi għadu ma wasalx. Laqqas kien għadda sekonda meta għal dawn il-kliem daret fuq il-waiters u daw għalhom għamlu dak li għajdilkom u ġviri. Marja Santissima kienet taf illi hu kien mhux jobdi imma kien ħajati widen. Għal-klim tommu. U fil-fatt uħut mit-teoloġi l-ikbar kat-teoloġi kattoliċi jgħidu illi Alla ma jista' qatt jirrifjuta la xejn il-Marija Santissima. Xi meta nivveneraw Marija Santissima u dik gidba tal-Protestanti ta' illi naduraw aħna nivveneraw il-Marija Santissima, Marija Santissima hija kreatura umana bħalna, imma mhux biss l-ikbar qaddisa tal-Knisja, imma jew Alla. U meta għandek persuna umana u Alla, hija naturali li titlob dik il-persuna umana biex tinterċedi u tagħmel interċessjoni għalik. Fil-fatt, San Bernard, il-qaddis kbir li ta' ispirazzjoni wkoll għalina, speċjalment li ngħixu fuq il-kitbiet ta' Plinio, l-idea ta' li kien wieħed mill-fundatur ħanajdu tal ta' wieħed tal-ordni tal-ċista nsejt li semmi, insomma, ta' xitol, il-monasteru kif ukoll. Eh, ta' Klervo.
Ta' Klervo, sewa, kif ukoll anki kien li kiteb anki regola ta' Templar. Għandu kwotazzjoni, per għandem tnej, ma waħda minnhom jeda Dante jitfaħħa fħal San Bernard, u l-oħra jqala San Bernard. Waħda hija jekk trid Il-pjanti mur fil-qasrija, mur għara l-qasrija, jek trid il-ġesu mur għand Marija. Mhm. Eh, u għahra li semija Dante jgħid li għala San Bernard fil-Divina Kommedja, ma nafux jek għalli San Bernard jew kella għala Dante u tefaħa fuq San Bernard biex tider. Jgħid li bħal ma sfur ma jistax jitir minna ġwienaħ, Hekk ir-ruħ ma tistax tmur il-ġenna mingħajr Marija. Mm. Ġifieri l-imħabba vera devozzjoni ta' lej Marija ħadd wassalna nbina Ġesu, dik dak huwa l-Madonna anke meta deret fati, anke meta tgħidilna ngħidu r-rużarju, mhux sempliċement għalija nifisha, imma biex naslu aħna u nikbru Għax inti jekk kif tista' tħobb l-individwu jekk inti ma tkunx tħobb l-ommu, dina kultant tara ċertu aġir ta' ċertu jsejħulhom Kristjani, ma ostilità kbira li omna Marija u din hija xi ħaġa li li tixxukjak, speċi kif jista' jkun tħobb tħobb il-ġisum ma tħobbx il Ma eh, daw l-evanġeliċi u protestanti għandhom idea tant Daqsxejn bażwija bir-rispett kollu ta' it-teoloġija tagħhom huwa ffurmat litteralment mhux fuq pedamenti sodi. Ġifieri, anki l-konċezzjonijiet reliġjużi tagħhom huma totalment żbaljati. Għaliex? Għax wara kollox daw ulied Martin Luteru, Kalvinu u Zwingli hu daw. U Martin Luteru, għalkemm kellu ċerti oġġezzjonijiet u grievances li kellu jsiru ċerti prattiċi fil-Knisja fil-Medjuevo li kienu ħżiena, dak qabad u mbagħad ivvinta duttrini ġodda. Hekk. Kważi kważi ħoloq reliġjon ġdid. U l-problema li iktar ma tbedu minn Luteru kien kellu traċċi ta' kattoliċiżmu anki Imma mbagħad iktar beda jgħaddi żmien iktar bdew imorru. Eh, lilin.
Lilin, eh, li llum il-ġurnata għandek knejjes evanġeliċi li huma għastam li ma knej. Għasfat bil-kem tajt dawn huma huma eh, hmm. knejjes. Ġifieri din xi ħaġa li hija inkwetanti. Allora il-vera devozzjoni li l-Marjana, speċjalment ir-Rużarju, Għaliex hu hija tant importanti li ngħidu rużarju, għax ħafna nies jgħidulek ara jiena rużarju naraħ tedjanti, għajjini, nkun għajjien, u ħafna drabi ġrilek hekk, ġri.
Imma għaliex huwa tant importanti r-rużarju, l-Madonna tant enfasizzatu?
Għaliex hija tant importanti? Għax din il-prattika kienet ingħatat mill-Madonna kif da. Kif taf daqs li San Dominku eh, fil-Medjuevu ġifieri tant kienet importanti it-talb tar-Rużarju li tagħtu lil San Dominku, mbagħad San Dominku u l-Ordni Dominikana Ferxu din il-prattika, imma hija talb illi jekk tiġbor il-rużarju, dak il-missierna, l-għaxar Ave Marijiet u l-Glorja, letteralment ġibu l-qofol tal-Vangelu ġofja. U jintoġob lill-Alla it-talb tar-Rużarju, u t-talb tar-Rużarju jista' jbiddel anki l-kors tal-istorja. Ntik eżempju żgħir. Eh, wara l-gwerra, it-tieni gwerra dinjija, l-Awstrija kif, kif taf inti kienet okkupata mill-truppi sovjetiċi r-Russi u mit-truppi alleati, l-Amerikani, ehm, il-Brittanniċi u l-Franċiża, volja t-Franċiżi tilfu fil-gwerra, ma Imma marru ħadu parti u ta' parsi li kull gwerra u koll, la volja. Franza waqat minn l-invazjoni ta' Hitler. U fit-twim tal-gwerra l-alleati tal-ponent, Franza, l-Gran Brittanja, għalu, aħna l-esti nerġaw natu l-Austria l-indipendenza tagħha. Ir-Russi, le, le, le, dik ikun parti mill-blok sovjetiku. ċamer kien hemm saċerdot Awstrijak Kappuċċin jidher. Kappuċċin. Kappuċċin, insejt ismu, ma magħruf ħafna kien l-Awstrija. Mar qudiem il-politikanti Awstrijaċi fuq il-parti tal-punent tal-pajjiż li kienet taħt is-sorveljanza tal-alleati u qallhom jekk nagħmlu purċissjonijiet u nitolbu r-rużarju Kuljum Awstrija tkun ħielsa. U Alla jbierek għamlu dal-kampanja ta' purċissjonijiet jitolbu r-Rużarju jġorru l-istatu, l-istatwa tal-Madonna ta' Fatima u Alla jbierek it-truppi Sovjetiċi telqu mill-Awstrija u Awstrija ħadet il-libertà tagħha. L-uniku pajjiż illi ma waqgħatx fil wara l-portiera tal-ħadid bħall-Ungerija, l-Bulgerija u da. Ġifieri ara kemm hu b'saħħtu ir-Rużarju l-ikbar alma li għandhom il-Kattoliċi. Fil-fatt, fil-fatt anki ftit asnuha fil-Brażil meta kien hemm il-possibilità li jsir komunist il-Brażil meta Plinio anke kien kiteb Eh, fuq difiża tal-proprjetà privata, ukoll kellek kampanji ta' rużar, ta' talb ta' rużar eh, fit-toro, ġifieri speċjalment in-nisa kienu ħarġu n-nisa tad-dar jitolbu rużar jduru eh, mm. dana, ġifieri ġi din l-arma qawwija u anke l-Papa Piju 5, San Piju 5 li għandna nibnu l-Belt Valletta, kultant ħafna nies għas jirrealizzaw, siru ċertu manifestazzjonijiet oxxeni ġewwa l-belt, belt mibnija bil-flus Bil-bli ħallasha u u bnija qaddis il-Belt Valletta. Ħafna inqas jirrealizzaw qegħdin imma insomma. Ehm, Dala f'isem il-gwerra tal-Lepanto kien eh, l-arma prinċipali tal-insar kienet ir-rużarju. Il-Rosario.
Il-battalja tal-Lepanto intrebħet mill-forzi tal-kavallieri, il-forzi tal- Tal-Ispanjol. tal-papi, tal-Ispanjol, tal-Venezjani, kontra l-Ottomani Musulmani, Ekku. għax Kulħadd għax Papa San Pio V qal ej tolbu r-Rużarju. Ej tolbu jekk tridu tiddefendu l-Ewropa mit-teddida Islamika, ej tolbu r-Rużarju. U din hija xi ħaġa li hija attwali llum quddiem dat teddid, teddid eżistenzjali għaċ-ċiviltà tagħna. Mm. Teddid mhux biss intern, jiġifieri teddid ta' ideoloġiji li qed inawru sew il-pedament soċjali, ma anke il-pedament tal-Knisja. Imma anki teddit estern għaliex qed naraw teddit ġej minn barra miċ-ċiviltà tagħna, speċjalment il-fundamentaliżmu Iżlamiku ehm, u tendenzi oħrajn, komuniżmu Ċiniż, li huma ta' teddida. Ehm. Plus il-multikulturaliżmu li tinfirex fil-ponent, dil-mentalità illi l-kulturi huma kollha xorta u l-ebda pajjiż li kien Kristjan għandu jkollu xi vantaġġi preferenzjali ħabba l-Kristjanet, u l-le kollha xorta li hija mhux biss gidba ma gidba storika ma jerezija u. U qoddim dit teddida l-arma l-iktar ma effettiva hija r-Rużarju. Aħna pro Malta Kristjana minna numru ta' kif semmejna l-ġimgħa l-oħra, numru ta' Rużarju, Rosary Rallies, pubbliċi. Pubbliċi. Niftakar l-ewwel meta konna l-ewwel darba lejlet il-manifestazzjoni tal-kburija, ngħidu hekk, li kienet fl-2018, kienet. Eh, eh, tal-parata tas super Eżatt, eżatt, eżatt. Eh, kienet kienet waħda tant tant kien hemm kontrina anke niftra artikli u
u teddit fuq Facebook u ċevejna teddit fuq u insulti fuq telefons u x'nafjien. Kważi kważi tibda tibża tmur. Mbagħad eh, kienet il-Madonna ta' dak il-kuraġġ eh, niftakar u kien mument l-imbat ma ġara xejn minn dak it-teddit kollu, ġifi ma tant kien hemm hekk, tant kien hemm li l-lum najt li kien il-moment il-mamudija ta' nara li u għemmek l-iktar arma effettiva, tħass ta' kemmu kbir il-rużarju għax l-inna l-unika ħaġa li ħarsitna kienet il-ħarsin tal-Madonna, l-użajr, għalix ħadd ma kienet jappoġġjana, ġifiri. Very, very true.
Ġifiri, hija realtà. Mhux tal-li hekk, tal-li wara fis-snin ta' wara kull darba li kienu jagħmlu din il-parrata ta' supervja li tant joffendi lil Alla fit-toroq tal-belt kapitali ta' pajjiżna, aħna dejjem ġurnata wara Bħala Kattoliċi nagħmlu r-Rużarju ta' Ngħata Reparazzjoni biex nitolbu l-maħfra t'Alla mhux biss għal dawk in-nies li jieħdu sehem f'dik il-parata tas-Suq imma anke għalina lkoll għax wara kollox aħna kollha midinbin. Anke fl-ewwel żewġ snin ta' wara jgħajruna mill-gazzetti u għadhom jgħidu dawk dawk kollha faxxisti dawn l-affarijiet. Talli għax titlob ir-Rużarju inti sirt faxxist issa, ma hekk jirraġunaw Alla jbierek in-nies tax-xellug. Meta kull sena jafu li aħna ħa nagħmlu riżorvi tar-riparazzjoni, issa jinjorawna kompletament fimni dawk issa jmorru jitolbu u da ġifieri. Vera l-ewwel snin kienu magħmudija tan-nar, imma mbagħad tara l-ħarsin ta' Marija Santissima, speċjalment mm. taħt it-titlu tagħha ta' Fatima. Kemm hi effettiva għalija. U salvatna kemm il-darba. Eżatt, eżatt.
Mek tara l-qawwa ta' Marija. Dan li ħsib eh, l-qawwa l-kobor ta' Tomna Marija eh, li dejjem ħarsitna anke bħala poplu Malti, il-festi nazzjonali ta' Malta, ħafna minn speċjalment l-assedju l-kbir, il-28 eh, settembru, skużaw, il-jum il-Vitorja, il-15 ta' Wissu, il- meta daħal il-konvoj, ma kollha festi Marjani, iżdor għal-Madonna mm. l-poplu Malti dejjem ħarsitu. Mm. Ma ki dispeċi ktar dan nuqqasiet, anki daw affarijiet bħal dan. Ija ma dak iż-żaw kizmini li qed issemmi dawk id-dati, il-Maltin kienu fidili lejn Alla, il-maġġor parti tagħhom. Ħares li pajjiżna llum, ħares li popolazzjoni tagħna llum. Allura t-tama tagħna hi li nitolbu l-interċessjoni ta' Marja biex nerġgħu mmorru lura għal dak li konna fejn il-devozzjoni u mħabba Marjana. Mm. Mhux tal-li hekk però tal-li aħna nafu minkejja d-diffikultajiet, minkejja id-disfatti kollha. L-ebħa ħad tkun tagħna l-Kattoliċi, issa jekk jiena u int u l-membri mm. l-oħra ta' ħankunu ħajjin biex naraw dik ir-rebħa tal-qalb immakulata ta' Marja ma nafx. Għax ħadd ma jaf il-moħħ ta' Alla. Imma nafu biċ-ċertezza illi r-rebħa finali ħa tkun tal-Qalb Immakulata ta' Marija. Ekku.
U b'dawn il-ħsibijiet nagħlqu din l-edizzjoni, nistednukom anke għal programm li jmiss il-ġimgħa d-dieħla. L-imħabba lej Marija għandha tkun il-trademark għanajdu għek tennis rani. Għalek, Dejjem nitnagħlqu, dejjem ngħidu viva Marija, viva l-Qalb ta' Ġesu, viva l-Kontra-Revoluzzjoni. Nsellmilkom għal darbohra. Grazzi.